Ħamrija. Nixtieq indaħħal issa live magħna fuq Skype lill-kollega ġurnalist u psikoterapista Karl Wright. Grazzi ħafna Karl, qed narak. Isma', tidher vera tajjeb, qed ngħid hekk għaliex inti għandek il-virus. Inti ġejt positive. Imma ma qed tħoss xejn. Ma qed tħoss xejn, ma qed tħoss xejn xejn. Xejn xejn. Insellimlek ħabib, insellem ukoll lil dawk li qed isegwuna u lill-Professur Charmaine Gauci. Xejn xejn, ġifieri qas qed tieħu mediċina xejn? Minix nieħu mediċina hawn forma ta' tablets u minix qed nieħu mistura ma qed nieħu xejn preskritt mit-tobba imma għandi mediċina oħra markien il-mediċina li għandi hija s-sapport tan-nies, jiġifieri jiena għandi ħafna ħafna ħafna kuntatt man-nies, ħafna nies li huma Ħbieb, eks kollegi, kollegi, klijenti, eks klijenti, studenti, eks studenti, kulħadd iċempel, kulħadd jikteb. U anke nies li ma nafhomx li jiktbu wkoll eh, jieħdu l-messaġġ li għandna bżonn nitkellmu fuq għadin ukoll. Iġifieri, il-familja tiegħek ħadd m'għandu, in-nies tax-xogħol ħadd m'għandu, inti biss u x'hekk. Hekk hu. U kif indunajt, allura? Jekk ma ħassejt xejn, ħadd madwarek ma kellu? Mela, bażikament, Mark, jiġifieri jiena bħala psikoterapista li naħdem fil-full time għall-Fondazzjoni għas-Servizz ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, fil-Ferħa Għawdex, bażikament bqajna mitluba li nidħlu għax-xogħol b'tip ta' rostering ukoll, imma bqajna fiżikament nirrapurtaw għax-xogħol, lanqas ma jfisser li konna qed inżuru l-familji ġod-djar, imma x-xogħol kien qed isir mill-bażi tagħna. U għal dik ir-raġuni bażikament intlabna kollha kemm aħna, il-terapisti bħali il-counsellor kollega tiegħi, il-social workers, l-amministrazzjoni, għamlu random testing permezz ta' swabbing. Minn hemm du ngħid, ġifieri. U stabt pożittiv. Ekku. Imma siddi ma toqgħodx attent għax da ħadtu minn x'imkien. Ħanejdlek Mark, ġifieri jiena nkun esaġerat jekk ngħid li fissat għax minix, imma bniedem riġidu ħafna fejn jidħlu dal-affarijiet, Ħadt il-prekawzjonijiet kollha u dejjem, jiġifieri jekk qed jisimgħuni kollegi tal-post tax-xogħol probabbli qed jitbissmu għax l-ewwel ħaġa li nidħol nagħmel filgħodu meta nidħol l-uffiċċju hija li nimsaħ bl-alkoħol il-wiċċ tal-post tax-xogħol, il-wiċċ tal-mejda, il-pumijiet fejn tkun se mmiss wara ħaddieħor. Kemm nipproteġi lil ħaddieħor u nipproteġi lili nnifsi u jekk sejjer nixtri nagħmel l-istess u jekk fid-dar se nġibu x-xirja nħalluha wara l-bieb, nimsħu uġġett uġġett bl-ilma bis-sapun. Jiġifieri prekawzjonijiet nistgħu nżidu ħafna. Ħa nsaqsik l-aħħar mistoqsija u ara tistax tikkonkludi fi ftit sekondi, Karl. Inti ħriġt titkellem dwarha all out di, dil-ġimgħa kont kullimkien. Għalfejn? Ikkonkludi u ngħidulek il-Għeliet Tajbin. hija li jiena anke bħala terapista allura nħossni fid-dover illi niġġieled l-istigma, niġġieled il-biża', issa ħoloqha min ħoloqha mhix biċċa tiegħi, il-biċċa tiegħi hi li jiena nixtieq nara n-nies ma jbatux billi jġibu mard fuqhom infushom. U meta nirripressaw ġo fina dak illi jkun qiegħed itaqqalna, inkluż il-virus tal-Covid, u tista' tkun marda u tista' tkun problema fid-dar u tista' tkun problema fir-relazzjonijiet, kwalunkwe problema li lilek ittaqlek tkellem fuqha. Għaliex jekk ma nitkellmux fuqha nkunu qegħdin nirrinfurzaw il-biża' u nirrinfurzaw l-istigma. U jiena mhux il-biża' u l-istigma rrid ninforza, irrid nirrinforza t-tama u l-kuraġġ. Karl, grazzi ħafna, il-lejl it-tajjeb u ħu ħsieb. Narak.